Фарнон бадзурӕд хорз адӕм. Абон нын радзурдзыстӕм Дӕргъӕфсгомы кувӕндӕттӕй иуы тыххӕй. Бирӕ хӕттыты фарстатӕ раттынц Ирыстоны мидӕг ӕфсатийӕн, дам, кувӕндон ис ӕви нӕй зӕгъгӕ, уый тыххӕй. Ӕмӕ бирӕтӕ нӕ зонынц, Сатийӕн кувӕндон ис ӕви нӕй, зӕгӕ, уый, стӕй зӕд у, дуаг у, зӕгӕ, уый дӕр нӕ зонынц, зӕгӕ. Вот мӕ уын уый тыххӕй зӕгъдзыстӕм. Ӕфсатийӕн ис кувӕндон Дӕргъӕфсгомы, Джимарайы хох, зӕгӕ, уый ирон адӕммӕ Ирыстоны мидӕг у ӕппӕтӕй бӕрзонддӕр хох, уой хъӕбысы мидӕг. Хуыйны дӕппауӕлвӕзӕг гъеуыцы ран ис ӕфсатийӕн кувӕндон. Фыдӕлтӕ-иу ӕм куывтой хохы дзордты бонзӕгӕ куы уыдис-иу, мӕнӕ Уастырджи бонтӕ куы ахицӕн сты ӕфсати хохы дзордты бонтӕ зӕгӕ уыдысты, Цыппӕрӕмы хохыдзорты бонтӕ Джоргуыбайы фӕстӕ меёд куы бацыд хохыдзортӕм, меёд-иу Сатийӕн дӕр-иу сран скуывтой ӕртӕ чъирийӕ, сӕрмагондӕй йӕм куывтой цуанӕттӕ, цуан чи цыдис хос фӕсивӕд, мӕ-иу ын бакуывтой йӕ сран. Стӕй-иу цуан чи ссыдис уӕлӕмӕ дӕр хохы рӕбынмӕ, цъититы рӕбынмӕ тынг бӕрзонд ран ис, афтӕ йӕм ссӕуӕн нӕй. Мӕ уоц ран дӕр Юртачъи йемӕ ахаста мӕ йе уоц ран скуфтуй ӕфсатимӕ. Афтӕ мӕ ӕфсати мидис у цыдӕриддӕр хъӕддаг сырдтӕ ис, канд дзӕбидыртӕ нӕ, фӕлӕ хъӕддаг сырдтӕ ис, уыдон иууылдӕр дӕр уыдоны бардуаг у ӕфсати. Хур куы рбакӕсы, фыццаджыдӕр Е уӕддӕр нисрухс кӕны йӕ кувӕндоны тихтӕ. Йӕ тӕккӕ фале ма ис къӕдзӕхтӕ, стыр фондз къӕдзӕхы. Уыдон та фӕхонынц Уастырджи бадӕнтӕ, зӕгӕ Уастырджи, дам, зӕхмӕ куы ртӕхы, уӕд фыццагдӕр уыдоныл ӕрбады, зӕгӕ, афтӕ Фсатийы кувӕндоны цур. Афтӕ. Фсатийы мидис ис, нӕ рагфыдӕлтӕм ӕвӕрд уыдис тынг бӕрзонд Итхаймӕ-иу мӕгуыр адӕм дӕр куыннӕ уыди рагзаманты ӕмӕ кӕддӕриддӕр сӕ зӕрдӕ дардтой, цуан ацӕудзӕнис ӕмӕ исты сырд амардзӕн ӕмӕ йӕ бинонтӕ уымӕй аирвӕздзысты, зӕгъгӕ. Нӕ мой тыххӕй сӕрмагондӕй бирӕ хӕттыты куывтой, хӕдзары дӕр канд йӕ кувӕндон нӕ, фӕлӕ йын-иу йӕ ном ссардтой, уӕддӕр Мӕнӕ фосы, хъӕддаг фосы бардуаг мын ӕххуысгӕнӕг уыд. Куы иуӕм ссӕуӕм, уӕд-иу цӕмӕй нын йӕ фосӕй бахай кӕна, ӕмӕ ӕнӕфыдбылызӕй дзӕбӕхӕй нӕ хӕдзарыл куыд сӕмбӕлӕм, зӕгъгӕ, афтӕ. Ӕфсати фосӕй-иу кӕддӕриддӕр куы фӕхайджын сты, уӕд дзы кодтой физонӕг ӕмӕ-иу Уастырджийы кувӕндон дӕр скуывтой. Омӕй Йӕ дзӕбидыры сыкъатӕ, саджы сыкъатӕ уыдон-иу ӕрбахастой ӕмӕ-иу сӕ бафснайд сӕвӕрдтой дзуары бын ӕмӕ-иу Осран уыдысты сыкъа, уый та куыдмӕ нӕ фарны нысан зӕгъы, уый Сатийы фарнӕй фӕхайджын стӕм ӕмӕ дзы Дзуармӕ бакуывтам, Уастырджимӕ бакуывтам, зӕгъгӕ, афтӕ. Ахӕм мидис уыдис фсатийӕн, мӕ ахӕм бардуаг у зӕдтӕй иуи дӕр. Кувӕндон та йын ис, бахатыр кӕн.